Tinokudokesayi mabia angu kunhaudzo manhoko dzozuva remakumi mairi ino nhanhatu mwedzi uno wakubvumbi. Wamonzora wagosiya wanhu wese wari kugutsurira musoro kuti takambozvireketa kuti wawo kudyidzana nobato roZanu PF. Ukama hwawo nobatoli wanyanya kupindirira zvokutoti vazhinji wari kutoti pachiribe kana bato rokupikisa apa nokuti Pawaita hurukuro naRuvheneko paRenyatwa wakabuda wari kutopa waMunangagwa sando dzokutoti waMunangagwa wari kugona heno mabiya angu asi chibodzii chawakagobvuma kuti izvo muna 2017 makaitika zvokutohwa masimba nomauto zvisiri pamutemo. Ipapo ndipo pega pawagona kureketa. Wagotiwo waMunangagwa watori nani pane zvaiitiwa naVaMugabe. Idii heno mabiya angu kuti Munozvionawo sei imi? Nelson Chamisa agoti iye ari kuringira kuti agoita vanhu vachamirira mudare reparamende nomumakanzuru vari vanhu vagari vomumakanzurumo. Ari kuti iye ada kubva mukuita kwavanosiita makore eseya kwokutoti vanotsvaka vanhu mubato mavo bedzi Kuti waite ndiwo wanhu unomirira kumakanzuru kana kuparamende ati iye ari kutsvaka kuti wanhu wagoite zvokuita wanhu wanonga wari vomunharaunda hino mabiya angu tichagoziva kana zvaburika kuti wada ugonatsozviita kuti zviite kaire sei. Manzwi arikugoreketa kuti kurege zvekuita kudambuhwa dambuhwa nokuchinjirwa kwebumbiro romutemo arikuita achiingidzira kuwanda. Muarthur Mutambara kureketa kuno agoburikawo arikureketa kuti wanhu wenyika yese wanofanira kuti wabatane kuti wamise waMnangagwa pane zvawarikuda kuita zve wati wanhu wakarega kuwamisa wachaita kuenderera sojira rekubvaruka mupendero. Ichokwadi ichi mabby angu dai wanhu wagona kubatana zvambomira zvokuchinjirudza bumbiro romutemo zvi. Nhasi kune wazhinji womubato reMDC Alliance wagosungiwa pokare Obey Sithole, Babo Dzipowo naAllen Moyo ndohwamwe wango waripo pawanhu wasungiwa. Wasungiwa wari pamatare odzimhosva omuHarare paribe agoziwa kuti zvii zvanyatsosungihwa asi kwai zvino chokuita Nokuita kwokumboratidzira kwakaitiwa zuva rokutanga romwedzi uno, paribe agoziva kuti zvichagopera sei, asi zvinotorwadza vazhinji mabiyangu. Tindori kumatareko, Mary Chiwenga kwai atadza kubudirira kuti nyaya yache ikandihwe pa kumanyara nodare rodzimhosva. Kwai dare ro ragoramba kutetekerai zvaanga ari kudazvo zvokutoti achafanira kuti abenhuke mukuwisana nomurume wache kwaari kuita. Prisca Mupfumira Nyasi aita muyembe kuvanhu vazhinji nokuti anga ari kureketa kuti huori ndihwo hwanyanya kukonzeresa kuti nyika yedu irege kugobudirira. Iye ndiye mumwe wevanhu vakabatirwa huori akagobudirira. kusungiwa achibva aburitsiwa pokare zviya zvatinomboreketa pachirungu kuti catch and release. Achema chema akati iyo catch and release ndiyo yaakuita kuti zviitike izvi nokuti zviri kuramba vanhu vachingoita zvibodzi zvo paribe chinochinja. Idi mabiyangu aiwa pakanyangara apa. Kwainoba to kwainoba zii repasi rese rinopa vanhu zvokudya, reWorld Food Program, wanhu muZimbabwe wanga waribe chokudya chakakwana wakaingidzira nozviuru mazana matatu zvowanhu munyika yese. Mwedzi uwa tabva yu wakurume. Zvinotorwadza mabiyangu nokuti warutoti wanhu wanosvika mamiriyoni mairi nom zviuru mazana manomwe chaiwo wakasvika pakutsvaka tsvaka zvese zvese kuti wandoona kurarama mwedzi watabvayu idi dai wakuro hurumende wagoti bwirawo tsitsi tapfumvura zvatagu kunyepa inozorowo kuti kurambidziwa kwakaita motika dzaano makore gumi zvichienda mberi Kwakaita kuti hurumende isaye mari. Kureketa kuno kwai hurumende ichiri kubvumira kuti motika dzi dziunziwe munyika kusvikira mwedzi unouya paunopera. Ehe mabby angu takambozvireketa izvi wachaona moto chete. Kwai no bazi re hurumende rinoita zvekuverenga wanhu no zvinhu kwai munhu mubodzi anga ari kuda mari inoita zviuru zvishanu no no mazana matanhatu ano makumi manomwe nombiri zvomadhora omunyika kuti atenge zvokudya mwedzi uno. Iyi mari yakaingidzira ano zvikamu zvitanhatu kubva muzana pane zvomwedzi waKurume watabva, pakanyangara mabiyangu. Idi kureketa kwakaita wanhu padandemutande kwagoita kuti utsotsi nohumbavha nougororo hwanga huda kuitiwa noNash TV hupere. Wakaburitsa gwaro rokureketa kuti wakureka kahunhu kawo kokugotorera wanenge wari kuimba zvinhu zvawo zvese wachiwasiya wari be kana chibodzi chawanogoitawo chinowapawo chouviri. Toramba tichitenda wakaburika kuti warekete izvi. tiringe hedu udzo pasi rese Kwai South Africa yaakutangisa apo kare kupa vanhu kamushonga kodzihwa mupengo ko Johnson and Johnson kaunga wambomisa Kwai kunenge kuine nzvimbo dzinosvika makumi mapfumbamwe noshanu dzinenge dzichipa vanhu kamushonga aka nyika yese Kwai kuMalawi muguta roLilongwe raakuda kuti rigobvisa wanhu wese warikuita zvokupemha wakaremara pabodzbono wanoapwere mumagwagwa kuti wawaise imwe nzvimbo yakanaka heno mabiyangu kana wakazvikona izvi asi tinoramba tichindolinga Namibia noBotswana dzaita kubatanidza manja kuti dziuake kwenyaya rwemagetsi anobikiwa nozuva rakakurisa kwavari kuti ivo vari kuda kuti rivaburitsire mabhiriyoni mashanu omawati omagetsi. Toramba tichizvitenda izvi tichiti dzimwe nyika zvadzo dziri kubudirira. Kambani yeTotal iri kuita zvekuchera mweya wekupisa mapfuta munyika yeMozambique wati iwo wakumbomira zvekuita izvi watobisa wabasa wawo wese wanga wari kuMozambique ko idii pakanyangara apa. So mazuva ese nyika yo France no America zvaenda ku Chad wakati wari kubvumirana nokutohwa kwakaita chisimba ikweyo idi pakanyangara mabi angu ukaona vanhu vano supporta kuti mwana ago pfura baba bambo wache iye ogotora chigaro cho wachindo supporta zvakanyangara izvi kwai ku UK kwasungiwa mumwe mu Zimbabwe anoita zvokurapa vanhu nemishonga yochivanhu anonzi Lyndon Nindi, ano makore makumi makumi mana nomapfumbamwe, akaisiwa mujeri kwemakore mairi. Pakanyangara apa. Tiri ipapo mabiyangu. Togumira pano kwaNyasi, ndini wenyu Mhanduweo Nhau.